badiin, balleessaa dalaguun, sayyi'aa dalaguun, Rabbi aarsanii Rabbi dallansiisuun, dilii xiqqaa guddaa dalaguun, bakka too isiin itti namaan deemtu nu hime Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf qixaaxa isaatirraa Rabbiin nu dinniinee nu sodaachise duuba. Guyyaan sun qabichi Rabbii jabaa waan ta'eef isin waan ilma namaa da'iifa miskiina kana taataniif Akkasitti waan Rabbiin jibbu irraa baqadhaa macaasiyaa irraa baqadhaa nuun jee Rabbiin. Macaasiyaa irraa akka baqannu, badii irraa akka baqannu, akka macaasiyaa hin dalagne, kan dalagnee dabarsine irraa akka ta'u bannu. Kanaaf akkasitti insha Allahu ta'ala miidhaan macaasiyaa qabdu irraa ogguuniif nu himu waa hedduu irraa nu haasa'e Qur'aana Rabbiin. Wanni macaasiyaa kanarraa nama eegu sodaa Rabbiiti. Sodaa Rabbii gaachine taasifadhaadha nuun jea. Aayatowwan khutbaadhaa mata dureen si yeruma hundaa'u nurra qaraamtu aayata sadii. kan gorsa hunda dura dursootti gartee nuuf qaraamtu yaa ayyuha alladhiina aamanu ittaqullaah haqqa tuqaati hoonga sodaa rabbi sodaadha hoonga kabajaa rabbi kabaja rabbii keessan sodaadha walaa tamuutunna illaa waantum muslimuun islaama taatan malee akka duuti isinitti hin dhufne islaaminaa dhabatta akka duniyaa irraa hin galle je'eeti rabbiin aayata suniin insha allahu ta'ala sodaachisa jabaa nu kenne duuba sodaa isaa nuuf dhaama rabbiin sodaan rabbi fa innaa khayru zaadiin irra caaltuu sinqii qabatanii ittiin rabbi dura deemanuuti duuba namni sodaa rabbii qabu macaasiyaa irraa tikfama namni rabbi sodaatu bakka hin fakkaan hin dhaabatu namni rabbi sodaatu yaadan taane yaadu namni rabbi isaa sodaatu dirqama rabbii geggeessa namni rabbii isaa sodaatu haraam irraa lagatee haraam irraa fagaata namni rabbi sodaatu salaata rabbii wali dhaabee salaata waqtii waqtii irra salaata salaata khushuuca qabdu sodaa rabbiitiin geggeessa salaata salaata dhaammannoo fakkaatu garteetiin geggeessa Zakaa isaa haqarraa eegee waajiba Rabbii kafala. Soommana isaa akka Rabbiin jaallatu soommana. Hajjii Rabbiin isarra dirqama godhe osoo hajjii hin goone akka duuti isatti hin dhufne. Horii isaa keessaa haqa Rabbiitti geggeessee dirqama Rabbii geggeessee hajjiidhas akka Rabbiin itti ajajetti geggeessa. Arkaana Islaaminaa isa shanan yoo shanan kanarraa waan dandeettiitti qabu tokko dhiise akka nama gartee Islaaminaa jalaa utubaa diigee utubaa si muree jigsiseeti duuba. Namni osoo danda'u hajjii dide, namni osoo qabaatu zakaa kafaluu dide, akka nama islaaminaa jigseeti utubaa sii jala. Utubaa islaaminaa jalaa jigse gama isaatiin waan hafne duuba gamuma rabbiitiin jirti malee duuba. Kanaaf qixaaxa guddoodha rabbi lafa kaa'ee jira duuba warra dirqama isaa waajiba rabbii balleessuuf rabbi sodaadha. Bimtisaali awaamiri wajtinaa binnawaahii waan rabbiin irraa isin dhorge irraa dhorgamuudha waan rabbiin itti isin ajaje dalaguudhaan rabbi sodaadhaan hundee duuba. isin baana moomintoota baana warra rabbitti amanne jiru warra rasuulitti amanne guyyaa qiyaamaatti amanne kitaabni rabbii man bultii keenya jee warra qur'aana rabbiitiin hogganamoo jiru warra islaaminaa rabbiitiif butamee jiru warra nuti muslima ifiin jehu sunii yaa ayyuha allaziina aamanu isinin baana yaa warra rabbitti amane warra keessaa gubbaan tole Warra Qur'aanni iimaanni aqiidaan qalbii isaanii tolche. Warra gartee keessi tolee gubbaa isaatis alaamaan islaaminaa irraa mul'atu duuba. Keessa toluun dirqama keessa tolu malee gubbaan hin tolu. Rabbiin qalbii namaa laala. Qalbiin toltee hoggaan hin bareedde gubbaa keetillee iimaanas tolchee si bareecha duuba. Kanaaf akkasitti inshaa Allah sodaa sanuu dhaama. Yaa ayyuha allaziina amanu taquu Allah wa quuluu qawlan sadiida. Jecha haqaa dubbadhaa jecha dhugaa dubbadhaa jecha cubbuu dhiisa. jecha macaasiyaa jecha kijibaadha jecha cubbuudha dhiisaa jecha haqa gaxxamtu jecha sawaaba waanuma agarre waanuma beeynurraa duuba subhaanahu wa ta'aalaa jecha adliidha dalagaa garteetin adliidha